Cefn gwlad Ceredigion, Dyffryn Eiron, Cribyn, ar lawr gwlad y Gymraeg, a lle mae pobl leol wedi dod ynghyd i arbed ased cymdeithasol rhag hap y damwen a pherygl dinistriol y farchnad rydd. Tra'n lobïo, poeni'r Cyngor Sir i roi yn i'r cynnig cyntaf ar yr ysgol. Creuwyd cymdeithas budd cymunedol i brynu'r ysgol a throi dwy o ran o dair ohoni'n ganolfan gymdeithasol ac addysg leol ac un rhan o dair ohoni'n gartref fforddadwy ar gyfer teulu lleol. Cododd yr ymgyrch chwech wythnos 70,000 o bunnoedd, y crynswth ohono'n yn dod o'r gymuned nid gyfoethog hon o ryw 300 o boblogaeth, a naw teulu yn manteisio ar y gallu i dalu am eu campynt o gyfraddaliadau fesul degpynt y mis. Mae'n dechrau mynd yn stori gyfarwydd yn dywi, y ddynameg gwnaeth y diweddar Sel Williams gymaint i'w feithrin a'i bryddio. I gryfhau ymhellach fyth at gymwynas olaf honno o roi i ni'r berfenw cymunedoli. Berf sydd yn ymgorfforiad o egni a phwrpas intrinsig y Gymraeg a'i ffordd gynefynol holl gynhwysol o fyw. A dyna dwi am sylwi arno yng nghyd-destun Ysgol Cribyn. Nid yn gymaint glo mân proses a phensaerniaeth cyd-berchnogi, Dwi'n amau fod y rhan fwyaf o gyfranogwyr rhwyd yn ddigon cyfarwydd â hynny, ond yn hytrach glo mân y bydd a ddaw wrth ymyrryd yn greadigol yn ecoleg cynhaliol y Gymraeg a'i ffordd cynnwys pob un a phopeth o fyw. Bydd amlwg, i ddechrau, Mae'r 70,000 a godwyd yn lleol wedi datgloi 700,000 o arian cyhoeddus, sy'n golygu ein bod bellach wedi prynu'r ysgol a bod y gwaith addasu ac ail adeiladu yn mynd yn ei flaen, gyda chrynswth o'r hanner miliwn o arian ail ddatblygu trwy gyfrwng gweithwyr a chrefftwyr lleol yn bwydo'r economi gylchol, yr economi leol. Mae'r budd ariannol felly'n amlwg iawn. Yn wir, yn weledol amlwg. Y buddion eraill dwi am ganolbwyntio arnynt nawr. Y bydd sy'n deillio o'r un ymyrraeth greadigol holl bwysig honno sy'n ymwneud nid â pherchnogi adeilad a'i ail adeiladu, ond â pherchnogi gweledigaeth ac ail adeiladu cymdeithas. Dim byd llai. Yn y budd hwn, y mae ddynameg y cyd yn gwbl ymarferol, yn gwbl weithredol, pobl yn cyd-gyffroi a chyd-ddychmygu. Ond oes modd gweld y fath buddion? Os, ond i wneud hynny, rhaid mynd tu hwnt i'r amlwg a'r arwynebol. Mae rhaid ymdreiddio i gymhlethdod cyfoethog yr ecoleg cymdeithasol. Does dim cyffro mawr i weld yn y llun hwn. Eto, i bobl cribyn mae'n llun sy'n llawn cyffro, llun sy'n cynrychioli pethau'n dechrau newid, gwella, cryfhau, ymgryfhau. Bore coffi'r ysgol yw hwn, digwyddiad wythnosol nad oedd yn bodoli blwyddyn yn ôl, Ond nid creadigaeth pwyllgor arweiniol y fenter yw e, fel y bydde cynllunwyr systemau a sefydliadau trefnu canolog hierarchedd yn disgwyl. Yn hytrach, ymateb organig yw'r bore coffi i'r egni a chwistrellwyd gan yr ymyrraeth greadigol, ac mae iddo ddwy elfen, sef un, cyd-ddyheuad y cyfranogwyr, sef y llun hwn yn ei grynswth, A dau arweinyddiaeth newydd anedig, Eiddwen a Mags, dwy nad y'n nhw wedi arwen yn gymdeithasol o'r blaen, ond sydd wedi adnabod o'i gwirfodd modd i gyfrannu'n ymarferol at barhad a thryfiant i cymdogaeth. Yn ddwfn o fewn y llun hwn hefyd, mae gwirionedd cymdeithasol a nodwyd gan Rutger Bregman, darlithydd rith y bbc eleni, sef i unigolion groesi o'u hynysrwydd a dod yn gyd-gyfranogwyr, yr ymyrraeth greadigol sydd ei angen yw'r weithred syml o ofyn. Dyna'r cyfan sydd eisiau, mynd at bobl a siarad â nhw, i gwahodd. Yng Nghribyn yn y flwyddyn a theibio, rydyn ni wedi gweld pwysigrwydd ac effeithiolrwydd y weithred ymyrraethol hon. Mae ei gweithredu o ddrws i ddrws, o gnoc i gnoc, wedi bod yn allweddol. I'n troi ni, y criw bach o ddyfal ddoncwyr cynhenid, ni yr un hen rai lleiafrifol. I'n troi ni'n bellach i fod yn griw mawr, criw mwyafrifol, yn gyd-drafodaeth gynhwysol, aml-ethnig, dwy-ieithog. rhan arall o gyffro'r llun hwn, a phawb yn ddiwahân yn cydnabod mae'r Gymraeg sydd yn arwen. Pam? Siwt? A mae dyma darddiaeth yr ymyrraeth gredigol. A dyma enghraifft arall o'r pryfiant yn yr ecoleg cynhaliol a ddaeth yn sgil yr ymyrraeth gredigol – Bws bach y gymuned. Yn wyneb eithrio cribin o wasanaeth bws dyddiol Cyfyrddin Aberystwyth, bach o docynistiaeth ar ran Llywodraeth Cymru yw'r bws bach a'i wasanaeth cyfyngedig, ddwy siwrne'r wythnos yn unig. I sicrhau'r bws bach, bydd llwyddiant ymgyrch yr ysgol yn ffactor gwleidyddol holl bwysig, ond o'r berchnogaeth newydd a'r hyder ac uchelges Cododd sgwrs o fewn y bore coffi sydd erbyn hyn wedi cyrraedd Ken Skits, yr ysgrifennydd trafnidiaeth ym Mae Cyrdydd. A dechrau Tachwedd, halodd e David Hall, un o'i brif swyddogion, i Gribyn, i'r bore coffi, ac rwy'n ni'n nawr yn disgwyl clywed ymateb Ken Skits i gais democratiaeth gyd gyfranogol y bore coffi i ail sefydlu gwasanaeth bws go iawn trwy'r pentre. A dyma enghraifft arall fyth am bwysigrwydd ymyrraeth gredigol. Dyma gaw hareg cribyn. Prynwyd y ca gan y gymdogaeth ddeugain mlynedd yn ôl ac ers cyn Covid mae pwyllgor y ca wedi cydnabod yr angen i foderneiddio ac uwchraddio'r offer ware. Ond a hwythau'n griw bychan a blinedig braidd, doedd dim byd mwy na thrafod yn digwydd. Nes i brosiect yr ysgol ddigwydd. Yn dilyn yr ymyrraeth greadigol honno, digwyddo ddau beth, sef un, wynebau newydd, llawer ohonynt yn fewnfudwyr diweddar, yn ateb yr alwad am gryfhau'r pwyllgor, a dau, ceisiadau yn cael eu llunio o'r diwedd, gan ddod â gwerth 10,000 yr hugen o offer newydd i'r caw hare. i derfynu. Dyma ddychwelyd at ymyrraeth greadigol yn nhermau i thraw effaith uniongyrchol a chynlluniedig. Megis cynifer o ysgolion pentre ledled Cymru, bu Cribyn yn ffodus o gael prifathrawon a ddeallai mai nid darparu dysg i ddisgyblion oedd hyd a lled gwaith ysgol, ond bod yn ganolbwynt i gyd yma ddysgu'r gymdogaeth gyfan. Yn ganolog i'n proses o ymyrryd yn greadigol oedd y sesiynau cwestiynu, trafod a rhannu a gynhaliwyd er mwyn i adnabod siwt roedd athrawon mor ddylanwadol a WD Llywelyn yn dysgu. A mi oedd adnabod ble oedd e'n dysgu, mas yn yr allt a'r ceier am fwyar haf, yn amlygu'n syth pa mor eang a chyfoethog oedd hi wersi. Pob pwnc dan hael, yn cael ei gyflwyno yng nghyd-destun yr amgylchedd byd natur, iaith a diwylliant lleol, a gymaint o'r wybodaeth a rannau yn cael ei gywen o blith y genhedlaeth hyn. Un o ragflaenwyr disgleiriaf WD Llewellyn oedd John Force Davies, cyd ymaddysgwr os buodd un erioed. Wedi cyrraedd cribin ddechrau 20er ganrif ddiwetha, glywodd ganeuon yn cael eu canu'n lleol oedd yn newydd iddo. Gan adnabod i gwerth o ran canu cynhenid y werin, defnyddiodd i allu cerddorol i'w cofnodi'n fanwl gywir ar bapur yng nghopi bwcs yr ysgol a gweud y gwir. Er mor ddifyr yw'r hanes o fel y dygwyd i gasgliad a'i gyhoeddi yn enw Athro Cerdd Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, wrth i fenter yr ysgol fwrw ati nawr i achubu gam, yr hyn sydd wedi tynnu'n sylw yw defnydd cyd-ymaddysgol Ffos Davies o'r caneuon, sydd wedi'u cywen, mi fydde'n cael yr ysgol gyfan i'w dysgu a'i canu. Difyr, meddech chi, yn pwysig? Holl, holl bwysig, a mae ymyrwr creadigol oedd yr athro hwn a'i weithred o ail blannu'r gelfyddyd gynhenid yn Ecoleg Diwylliannol y Gymdogaeth yn enghraifft o ba mor allweddol yw ymyrraeth greadigol i gynnyladwyedd cymdogaeth a chymdeithas. Megis y mae ymyrraeth ieir fach yr haf yn holl bwysig i gynnyladwyedd ein hymgylchedd byd natur, Felly y mae ymyrraeth greadigol arweinwyr ac athrawon cyd-ymaddysgol yn holl bwysig i gynaladwyedd ein hamgylchedd cymdeithasol. Dim ymyrraeth, dim cynaladwyedd. Dim ymyrraeth, dim cymdeithas. Dim cymdeithas, cymdogaeth, cymuned, bro, dim Cymru.